Mae'r ignorance dal yna am HIV. Mae pobl dal yn meddwl dim ond pobl hoyw sy'n gallu gael e, a bod pobl yn marw o HIV.
Sa i'n credu bod ni yng Nghymru yn dda yn siarad am iechyd rhywiol heb sôn am HIV ac AIDS. Mae angen yr addysg a'r Codi ymwybyddiaeth ar lefel cymdeithasol er mwyn taclo stigma ac arwahanu. Fel doctor, ni'n gwybod bod ni'n gallu trin HIV yn llwyddiannus, ond fi'n credu y sialens fwya' i gleifion yw pethe fel stigma.
Ar ôl i Lindsay farw, doedd fy nhad na llys fam ddim eisiau mynd.

Gawn ni warad o achosion newydd o HIV erbyn 2030 os nawn ni gyd weithio'n gytun hefo'n gilydd, ond mae hyn yn dwylo ni, ni fel unigolion, ni fel cymdeithas a ni fel gwlad i newid y pethau 'ma.

Acquired Immune Deficiency Syndrome. No one with AIDS has been cured. Doedd gan y clefyd newydd ddim ffiniau, a chyn hir roedd HIV ac AIDS yn effeithio pobl yng Nghymru hefyd. Hwn oedd yr argyfwng iechyd gwaetha welodd y byd ers cenedlaethau. Doedd dim gwella, ac roedd anwybodaeth yn amlwg. Be dwi'n gweld efo AIDS mae'n deud efo body fluids tydi? Yndi. Os dwi'm yn gweld be di body fluids yn union achos yy Dwi'm yn lic- dwi ofn bob dwpath efo êts. Felly beth yw dy agwedd ti tuag at wrw gydwyr? Mae 'na nhw a ni, does? Mae mor syml â hynny. Yndi. John Stevens yn gadael da chi mewn fan hyn. Fel gwrw gydwyr, da chi'n amlwg mewn grŵp sydd mewn peryg o êts yn arbennig, felly. Eich barn chi ar yr ymgyrch hysbyslrwydd hyd yma? Wel, ga i ddweud, yn blwmp ac yn blaen, yn amlwg fod yr ymgyrch yn methu oherwydd bod chi'n medru gofyn cwestiwn fel 'na i mi. Y ffaith amdani ydi eich bod chitha hefyd, a bob un ohonan ni o gwmpas y bwrdd 'ma, mewn peryg. O na, gwaeth bod, o, 'di hyn ddim yn digwydd yng Nghymru. O, hynna yn reit amlwg, nadi.

hugely about aids who were not at the least risk. It did frighten the pants off lots of people.
Un o'r pethau o'n i'n ddeud wrth pobl pan o'n i'n yr wythdegau, a chi'n bositif, sgin i'm byd i roid i chi, ch'mod, sgin i'm cyffuria. Ac mewn ffordd, oll oddan ni'n gallu gneud o'dd neud palliative care, gwitsiad rywun yn marw o'r feirws yma.
Ers dechrau'r wythdegau, mae HIV ac AIDS wedi lladd dros 30 miliwn o bobl drwy'r byd. Heddi, mae triniaethau newydd yn golygu bod modd trin HIV yn llwyddiannus. Dwi yn arbenigo o fewn iechyd rhyw a HIV. Pan mae pobl yn gofyn i fi beth wi'n neud, fel arfer, o, doctor, pa fath o ddoctor? Sexual health. O, reit. A mae does 'na ddim lot o, oes ddim lot o follow-up questions wedyn ni?
Feirws yw HIV sy'n ymosod ar y system imiwnedd. Heb driniaeth, mae'n gallu arwain at AIDS, sy'n golygu fod pobl yn fwy tebygol i ddioddef heintiau difrifol all achosi marwolaeth.
Mae'n bwysig cofio bod HIV yn aros yn y corff am byth, Ond mae'r meddyginiaeth yn defnyddio nawr yn meddwl bod pobl yn byw life expectancy hollol normal gyda fe.
Felly roedd feddwl swn i'n gweld yn y mywyd, pethau sydd wedi digwydd i newid sut mae HIV wedi ddatblygu.
Treatment and prevention for HIV has completely transformed in the last decade. We have treatment that will stop you from getting HIV in the first

lawr i undetectable, achos mae'r ma feirws yna ddim yn actif um, rhagor. I ni'n gwybod bod ni'n gallu trin HIV yn llwyddiannus, ond fi'n credu y sialens fwyaf i gleifion yw pethau fel stigma.
I am living with HIV and I'm proud of it and I don't have any Same attached to it.
Adre yn Morocco, roedd bod mor agored yn amhosib i Rahim El Habachi. Ffodd i Gymru yn 2017, gyda'r gobaith y gallai fyw yma heb ofn fel dyn hoyw gyda HIV. Things has changed, you can live with it, I think we have to repeat this many times for people to like hear it, that you can live a better life

a'r stigma yn waeth yng Nghymru nag yng ngweddill Prydain. Doedd dim un siaradwr Cymraeg yma yng Nghymru sy'n byw gyda HIV eisiau dangos i wyneb ar gamera. Mae geiriau un cyfrannydd wedi lleisio gan actor.
Pan fi'n mynd i nofio a twtsio'r dŵr am y tro cynta, mae fe'n invigorating. Fel ti'n cael dy transporto i rywle arall. Am yr awr yna, fi ddim yn becso amdano beth mae pobl yn meddwl am HIV, a beth mae pobl yn meddwl amdano fi. O'n i'n gobeithio byddwn ni'n gallu siarad yn agored, A dangos gwyneb fi. Ond fi jyst ddim yn barod i wneud hwnna ar y foment. Dim ond ers tair blynedd dwi 'di cael fy diagnoso. Fi ddim yn credu bo fi 'di dod i terms eto 'da profi'n positif. Mae lot o bobl fel fi sy'n siarad Cymraeg a gyda HIV ddim yn barod i siarad amdano fe. Mae nhw ofn beth mae pobl mynd i ddweud. Tafes i lan mewn cymuned agos. Ble oedd pobl yn gwybod busnes pawb. Fi wedi symud bant nawr a byw mewn dinas mawr, ble ti'n gallu bod yn anonymous. Mae bod yn berson hoyw yn haws yn y ddinas. Ti'n gweld pobl fel ti dy hunan. Mae hwn yn rhoi rhyddid i rywun fod yn unrhyw beth. O'n i dy gwddwg tost. Oedd oral thrush dy fi. A oedd e ddim di mynd bant ar ol wthnos. Wedyn o'n i di meddwl mynd i'r sexual health clinic i gael yn testo am bopeth. Aethon nhw â gwaed, cwpl o swabs, a o'n i jyst yn weito wedyn. O'n i ddim yn meddwl mai HIV oedd e. Gall e 'di bod yn unrhyw beth a dweud y gwir. Dydd Mercher o'n i 'di cael galwad yn y gwaith. Oedd y doctor 'di dweud allai ddod mewn i gael sgwrs peth cynta yn y bore. A dyna pryd nes i feddwl, ti ddim yn cael galwad i mynd mewn i cael sgwrs os mae'r results yn normal. O'n i yna am 10 to 8. Dath y doctor mas a gael fi mewn a es i mewn i'r stafell fach a jyst dweud ti di testo'n positif am HIV. Pryd o'n i'n tyfu lan yn y 1980s, be fi'n cofio oedd yr headlines yn dweud gay cancer, gay deviance a pethau fel 'na. A os bod ti'n HIV, ti'n frwnt, ti'n diseased, dylet ti ddim fod ar bwys nhw a pethau fel 'na. Mae pobl still yn meddwl Dim ond pobl hoyw sy'n gallu cael HIV. Mae pobl yn marw gyda fe. O'n i'n gwybod, pryd o'n i'n dechrau triniaeth, o'n i'n mynd i fod yn ok. Ond yr ofn yn meddwl fi oedd, I've let my family down. Beth maen nhw'n mynd i feddwl amdano fi? A be mae'r pobl yn y pentre yn mynd i feddwl amdanyn nhw? Dyna beth sy'n really gut-wrenching. Mae byw gyda HIV yn Cymru, mae'n lonely place. Mae iechyd rhyw yn Cymru still yn tabŵ mawr a sneb eisiau siarad amdano Os ni'n gallu normalise HIV, a bod pobl yn gweld HIV fel cancer a heart disease, a bod e ddim yn death sentence, dyna pryd fydd pobl gyda HIV yn siarad yn agored, a ddim yn becso beth yw'r repercussions.
Pryd o'n i'n ifanc, o'n i eisiau gweithio man hyn oherwydd o'n i'n gwybod dyma ble oedd y newidiadau yn cael ei wneud. Fi yw'r Senior Policy Adviser i'r All Parliamentary Party. grouping ar HIV a AIDS yn San Steffan. Gweithiwm yn un mab buzz mawr i gweud y gwir. Beth ni trial wneud yw cael pobl i siarad amdano HIV, gwybod beth yw HIV, beth yw'r developments yn HIV, a hefyd beth sydd eisiau cael ei wneud i cael wared o HIV ym Mhrydain. O'n i wedi cael ei magu yn cymuned glowyr, rygbi, yn Rydaman, yn Pen-y-gros. A so, beth o'n ni'n gwybod am dan o HIV oedd beth oedd ar y newyddion. Oedd e'n scary ond mae'r stigma oedd hwnna wedi rhoi arno pobl gyda HIV a AIDS prynu still yn lingro a dyna beth mae pobl yn still yn cofio. Diogelwch eich hun, mae'n llawer mwy diogel os defnyddiwch chi gondom. A chofiwch, po fwya o bartneriaid rhyw fydd gyda chi, mwya oll yw'r perygl.
Y mwya ni gallu siarad amdano HIV a normaleiso HIV, bydd hwnna'n helpu pobl sy'n byw gyda HIV a'r pobl sy'n ofn amdano HIV.
Yn 92 nes i ddechrau weithio yng Ngogledd Cymru. Do' 'na neb yn gwneud gwaith HIV ar y pryd a dwi'n gobeithio fod fi 'di 'neud newid mawr I'r bobl dwi 'di cefnogi a 'di rhoid llais i. Dwi 'di gweld agweddau newid, dwi 'di gweld llwythi o bobl yn dod ymlaen, yn cario'r fflag lliwgar, yn gweithio hefo fi a wedi newid sut 'dan ni'n yn teimlo amdan HIV yng Nghymru. Wel ma' ma' rili od sbio ar y y clipiau 'ma i gyd dwi 'di hel dros y blynyddodd. Dwi'n sbio nôl am bedair ar bump mlynadd o ngwaith i, ti'n ddechra dy dy yrfa yn y maes Heitch Eye Vee yy m- efo polisi. Be' ti'n me'wl 'di'r gwahaniaeth sy'n weithia' ti pan ti'n sbio ar betha fel hyn? Wel y peth cynta sy' do' 'n my- yw ma' dim byd yn y y gwasg amdano Heitch Eye Vee neu AIDS ar y foment. Mae isie pobol i siarad amdano fe i cadw Heitch Eye Vee ym meddylion y pobl yn y Senedd ar yr cynghorau hefyd, oherwydd os bod nhw yn anghofio amdano fe, bydd dim byd yn cael ei wneud. Nes i neud yn rheining yn Lerpwl yn yr wythdega. Welis i brogram ar teledu yn sôn am yr Acquired Immunodeficiency Syndrome 'ma. On' o'dd y brogram yma yn deutha ni bod rhei pobl yn ca'l 'u heintio hefo rwbath o'dd yn lladd nhw o flaen ei amsar ac Waw, o'n i'n mynd i fod y ddoctor mewn tri mis ac o'n i ddim yn gwybod amdan y pethau yma. A dyna yr oedd yr peth cynta nes i neud feddwl, o ma' hwn yn ddiddorol, ma' hwn yn mynd i fod yn rwbath mawr. Oedd hi'n amsar od iawn. Oedd hi'n amsar pen o gynnon ni brawf. am rwbath ac do gino ddim triniaeth. Do gino nhw ofn ch'o pwy odda nhw'n deud, pwy odda nhw'n mynd i ddisgloisio i, pwy odda nhw'n mynd i roi cydl iddyn nhw, pwy odda nhw'n gallu cusanu, be odda nhw'n gallu neud a dim neud ac o'n i'n gweld bo 'na le i fi ddysgu a helpu pobl oedd wedi cael eu heintio achos o'n i'n gweld bod nhw'n mynd i gael cam os oedd pobl ddim yn deallt ac yn edrych ar eu holau nhw.
Mae yna nawr berygl sydd yn yn bygwth ni gyd. Un peth ddigwyddodd yn 1986 oedd Don't Die of Ignorance a mi ddychrynodd o bawb. Mae'n bosib i'r firws gael ei drosglwyddo yn ystod cyfathrach rhywiol gyda pherson heintus. pawb, bob un tŷ yn cael ffurflen efo tombstone arno fo'n deud you know there's this disease out there, it's going to kill you. Hyd yn hyn fe'i cyfyngwyd i grwpiau bychain, ond mae'n ymledu. Felly, diogelwch eich hun. A darllen y daflen yma pan gewch un. Os anwybyddwch AIDS gallwch fod yn herio angau i hun, peidiwch felly â marw o anwybodaeth.

Then phone lines were your lifeline. Dwi'n cofio pan neshi ddod i weithio Plaid Cymru o'n i'n gwbod bod lot o unigolion yn mynd i ca'l heintio yn dod i fyny i Lerpwl ac o'n i'n gwbo bo' n'w ddim allan yn yn y gymuned ac o'n n'w ofnus ofnadwy ofnadwy rhei pobol rili ddim isio deud wrth i teulu ac yn cael ei awtio gin bobl. A'r holl beth 'na, ycch, ma' nhw'n fudr, ycch, 'dan ni'n mynd i gael ein heintio.
Daeth HIV a AIDS i fy sylw ym yng nghanol yr wythdegau. Doeddwn i ddim rili efo ofn dros fy hunan achos o'n o fi'n saff. Oedd 'na mwy o ofn gen i oherwydd yr agwedd tuag at y pobl Hoyw. Fi'n cofio lot o pobl ar y pryd yn symud o trefi bach fel y Barri neu o'r Cymoedd ac ati, symud i Gaerdydd, a wedyn byddwch chi'n clywed nhw'n dweud bod nhw'n mynd i symud i Lundain. A'r fath o anhegwch odd rownd pryd 'ny t'mbod papur y newyddion yy sôn am y gay plague yym odd gay bashing dal i bodoli dyna'r pethe odd oddwn i'n ofni mwy.
Wi ddim yn cofio yn union beth odd oedran Lindsay pan benderfynodd e symud i Ben-y-bont ond yym mae'n siŵr fod e Yn bedair ar bymtheg neu yn ugain, rhywbeth fel yna mae'n siŵr. Oedd pobl yn gweiddi abuse arno fe wrth i fe gerdd lawr y stryd ac ati ond wedyn oedd e'n dod adre ar y bws rhyw dro gyda'i gitâr bach acoustic ac oedd rhywun 'di rhoi hwb hwrdd iddo fe neu rhywbeth a yy fe dorrodd y gitâr ac yym A dwi wedi penderfynu pryd ni dwi'n meddwl taw oedd oedd bod dim pwynt aros yn ym Mhen-y-bont. So fe symud e i fyw yn Llundain. Ond ddaeth e byth nôl i Gymru. Byth. Doedd fy nhad byth eisiau sôn am Lindsay wedyn. Bob tro o'n i'n siarad ag e, oedd e'n jyst Mor hapus. Oedd e'n jyst byw bywyd oedd wrth 'i fodd. Mi oedd e'n byw a bod yn y clybiau nos um, ac yn gwisgo'r ffasiynau diweddaraf.
Yn Gaerdydd, oedd e'n gymuned o fi eisiau ymuno efo, a oedd e'n gymuned eitha fach lle oedd pawb dros cyfnod yn nabod i gilydd. dros y cyfnod wedyn yym a chi'n dechrau clywed yym ynglyn â pobl yn dal HIV ac AIDS. pan chi'n colli pobl o gymuned fach, chi'n teimlo fel lot yn fwy Fi yn cofio pan nath yym ffrind fi farw o AIDS yym o'n i'n arfer gweld e tu mas yn y gymuned LGBTQ yn y bars ac ati yym yn sydyn o'dd e ddim fynna a wedyn glywes i bod e wedi marw. Eth criw ohonon ni i'r angladd yym a fi'n cofio gweld yym ei partner Fe yym o'dd e ddim yn ca'l istedd efo'r teulu yn y ffrynt yym so ma' hwnna yn sioc i gweld, ma'n drist iawn yym a yym ma' fe'n fath o effeithio arno fi nawr yn sôn amdano fe.
I think all of us who

Does i ddim, dweud y gwir. Dwi ddim yn siŵr ers faint oedd Lindsay wedi bod yn HIV positif. O'n i ddim yn gallu ymdopi gyda'r syniad, wel, bod e'n sâl, a bod e'n mynd i farw, um, a bod na ddim byd allu ni wneud amdano fe. Pan weles i Lindsay yn ei fflat, oedd e'n sioc Dychrynllyd, mae rhaid i fi waed. Eithriadol o dene. Um, oedd y cyhyrau wedi gwanhau felly oedd yn gaeth i'w wely. A bydd e farw rhyw dri mis wedyn. Dau fis, dau fis, ie. Yeah. Fe wnaethon ni, wrth gwrs, roi gwybod i bawb yn y teulu. Ond doedd fy nhad na llys fam ddim eisiau mynd. I angladd Lindsay, ond 'na fe, fuon nhw ddim. Wnaeth e byth sôn am Lindsay. Byth. Byth ar ôl yr angladd, byth pan o'n i'n dod at yn gilydd at Nadolig na dim byd fel yna. Oedd e'n just fel bod un o'i feibion byth wedi bodoli. Wel, pa fath o fygyrth oedd yn nhad wedi cael i droi lan yn berson fel yna, mae rhaid i fi Wi ddim yn deall. So mae yna lun hyfryd um, gwrs ar y pryd doedd neb yn gwybod taw penblwydd ola Lindsay fydde fe, ond mae yna lun hyfryd ohono fe yn chwythu'r canhwyllau a'i gacen yn 16 oed. Ei benblwydd ola.
Pan hawliodd HIV ac AIDS sylw'r byd yn 1981, cafodd ei gysylltu gyda'r gymuned hoyw, ond mae'n glefyd sy'n gallu effeithio pawb. Heddi, 40 mlynedd yn ddiweddarach, mae'n gwybodaeth am HIV, sut i'w drin a sut mae'n lledu wedi trawsnewid yn llwyr. Da ni'n gwybod bod HIV yn cael ei drosglwyddo o berson i berson trwy rhyw ansawdd. Dio'm yn discrimineiddio yn erbyn pwy mae o'n heintio. Mae o'n gallu bod yn ferchaid ifanc, mae'n gallu bod yn ddynion, pawb. Fysa'n gwych meddwl na mewn jyst llai na deg mlynedd fysan ni'n gweld dim achosion newydd o HIV. Ond Mae hyn yn dwylo ni, ni fel unigolion, ni fel cymdeithas a ni fel gwlad i newid y pethau yma.
Cymru oedd y wlad gyntaf ym Mhrydain i ymuno gydag Ymgyrch y Genhedloedd Unedig i ddyleu HIV yn gyfan gwbl erbyn 2030. Cymru hefyd oedd y wlad gyntaf ym Mhrydain i gynnig cyffur newydd chwyldroadol yn y frwydr yn erbyn HIV. Am ddim i bawb.
Dwi'n cofio prep yn dod mewn nôl yn Mai 2017 ac ar y pryd yng Nghymru fod yn rhywbeth eitha cyffroes um, i feddwl am gwlad bach, dyn ni moyn um, cyfra, you know, gwneud cyfraniad eto tuag at taclo HIV. ac ymlediad y feirws. Mae PrEP, neu Pre-Exposure Prophylaxis, yn dabled sy'n lleihau eich risg o ddal HIV drwy ryw. Dwi'n cymryd PrEP unwaith y dydd pob dydd. Fi 'di fod ar PrEP ar gwpl o flynyddoedd erbyn hyn a fi 'di cael rhyw gyda pobl sydd gyda HIV, pobl sydd ddim efo HIV, a dwi heb ddal HIV o ble cyd hynny. O'n i ar un o'r treialon cynta ar gyfer prep. Fi'n cofio pan dath prep mewn y tro cynta, roedd llawer o sïon ynglŷn â phobl oedd yn cymryd prep o ran slut-shaming, sy'n codi cwilydd ar bobl sy'n Falle cysgu gyda mwy nag un partner fel arfer. Ond ers hynny ni 'di symud ymlan yn dydi? Oherwydd y ffaith mae gennych chi bobl nawr yn fwy parod i roi ar apiau deitio nhw beth yw eu statws nhw a phryd cawson nhw eu profi dwetha. Twnelu am ein fy hapus date? Ie? Cŵl, reit, cwm!
Cŵl! I fi, mae prep yn dangos bod gennych chi wir feistrolaeth dros eich rhywioldeb chi dy hunan ond hefyd eich iechyd rhywiol. Fi'n rili hoffi hyn. Ie, ma' wnna'n neis. Ma'n neud fi'n rili hapus. Ond ma' bach yn ry ffurfiol. T'mod? O na, ma'n jazzy. Gellid ti kind of dratsio fe lawr.
Actually, with the vest, it could work. Dwi'n cofio'r cyfnod pan o'n i'n ifanc a dechre arbrofi yn rhywiol am y tro cynta, a fi'n cofio yym o'dd hwnna i gyd wedi ca'l ei fframio gan ofn. A uh, becso bydde fi'n dal feirws na. Just mwy? Yeah, go on.
A beth bydd wir angen mi gael oedd rhywun yn esbonio mewn y sefyllfa yma. Dyma sut mae cael rhyw sy'n diogel, pleserus, gyda cyniatad llawn. Mae'r sgidiau yn rili neis. Diolch, nath mam prynu rhain i fi ar gyfer fy mhen-blwydd, Doc Martens. So fi'n eitha hapus. Fancy.
Oherwydd dwi ar prep, dwi hefyd gyda apwyntiadau eitha aml i'r clinig iechyd rhywiol, felly nid yn unig ar gyfer HIV, ond hefyd ar gyfer y holl sbectrwm o afiechyd amrywiol arall sy'n gallu digwydd. Reit, chi barod?
Ie. Ie. Reit, gorffen i ni rein.
Reit. Iechyd da. Iechyd da.
Iechyd da. Awn ni, ie? Ie. Mae'n peth sexy i fod yn ddiogel dros iechyd rhywiol ti dy hun. Mae pobl yn feddwl taw Feirws sydd ddim ond effeithio'r dynion hoyw yn unig ma fe, ond mae'n effeithio'r bawb. Mae prep yn chwarae rôl fawr um, o ran taclo ymlediad HIV. Ond ti oedd ddim yn mynd i daclo pethau yn llwyr. Fi'n credu fod yr addysg sy'n mynd gyda hynny, nid jyst o ran iechyd rhywiol, ond hefyd mewn ysgolion hefyd ynglyn â sut mae cadw eich hun yn ddiogel. Dylse pawb wedi cael ei grymuso. a phawb gymryd cyfrifoldeb dros iechyd rhywiol nhw.
Ni ddim wir yn dysgu am HIV ac AIDS yn yr ysgol. Roedd dim yn dod o rhieni chwaith, ond fi'n meddwl mae hwnna lot i'w wneud gyda'r cynhadlaeth hefyd. Wrth tyfu fyny, oedd rhieni ni siŵr fod yn tyfu gyda'r stigma yna. Felly fi'n meddwl mae'n bwysig i ni fel genhedlaeth i dechrau trafod y pethau yma fel bod yn y dyfodol pobl yn ymwybodol o'r effaith mae hwn yn gallu cael ar y gymuned. Ni mewn oedran a ni mewn amser ble mae fel lot yn haws siarad am y math yma o beth a lot yn haws i fynd i gael y check-ups ond fi'n credu ar yr un pryd dyw e ddim yn rhywbeth sy'n naturiol yn rhan o fel yy rhyw fath o routine. Fel pobl ifanc, fi'n meddwl erbyn hyn, dyn ni eitha agored am ein iechyd meddwl ni, a dwi'n meddwl y cam nesa iddyn ni fel pobl ifanc yw i ddechre siarad am ein iechyd rhywiol ni hefyd, er mwyn gallu cynnal trafodaethau agored.
O, fi'n ymwybodol o fel HIV a AIDS oherwydd ni 'di colli taid oherwydd AIDS. So fi'n credu y peth pwysicaf yw bod pobl arall yn cael ei addysgu gan yr ysgol oherwydd dyna'r peth mwyaf pwysig i wneud teuluoedd sydd wedi mynd trwy pethau fel hyn yn fwy cyfforddus yw i allu siarad efo cyd-ddisgyblion a ffrindiau. O'n i wastad yn gwybod oedd fel rhywbeth i wneud efo gwaed fel drwg oedd gyda fe. Mae o'n syndod i ni bod rhywbeth fel hynna'n gallu digwydd. Pan chi'n meddwl amdano fe, ni'n meddwl sut allwn ni wedi fel cael perthynas efo Taid a ni wir wedi colli allan ar fel yr elfen yna o plentyndod ni.
Roedd Taid Molly a Callum, Christopher Thomas, yn un o dros 300 o haemophiliacs yng Nghymru na therbyn gwaed wedi heintio yn y saithdege a'r wythdege. Bu farw rhyw 5,000 o haemophiliacs i gyd o ganlyniad i'r sgandal. Oedden ni ar ein gwyliau yng Nghanada yn yr wythdeg a cynnar a dwi'n cofio oedd 'na papur newydd Americanaidd yn sôn am rywbeth efo AIDS a dyna'r tro cynta' o'n i 'di hyd yn oed gweld ne' clywed amdano fo. Dwy flynedd yn ddiweddarach wedyn o'dd Dad ydi ffeindio allan bod o 'di cael ei heintio trwy transfusion gwaed. O'n i 'di symud i Ben Llŷn pan o'n i tua dwy. Oedd o'n personoliaeth eitha' mawr ac oedd o wrth ei fodd yn cymryd rhan mewn anturiaethau gwahanol, fyny off bob dydd, lawr i Traeth neu lawr i Porthu'n Llaen yn hwylio. Oedd o jyst yn ddyn oedd yn mwynhau bywyd ac oedd o'n actif dros ben. Dwi'n meddwl oedd Dad yn rili grac bod o 'di derbyn y gwaed efo'r haint yno fo achos oedd o 'di colli fatha gweddill ei fywyd mewn ffordd. Oedd o'n marw yn 46 heb raid. Dyna sut oedd o'n gweld hi. a oedd e just, oedd yn derbyn bod yn sal. Ac, um, ond oedd e eisiau ni wneud y mwy o'n bywyd a ni, a oedd ddim eisiau um, i, na, i, i ni sort of rhoi fyny y cyfleoedd oedd y gael i ni. Roedd achos y gwaed wedi heintio yn un o'r sgandalau iechyd gweitha yn ein hanes. Mae Rachel yn rhan o'r ymchwiliad cyhoeddus i be ddigwyddodd.
Sut oedd taid i ymdopi ar ôl uh, cared newyddion bod e'n sal? Dwi'n meddwl, wir, pan oedden nhw wedi ffeindio allan, oedden nhw mewn sioc, 'cos oedd Nain na Taid, doedden nhw'm 'di deud wrth neb, doedden nhw'm 'di hyd yn oed deud wrth yym aelodau'r teulu agos iawn, 'cos oedden nhw jyst yn meddwl, wel, be' sy'n mynd i ddigwydd? Ac wrth gwrs, doedden nhw'm yn gwybod gymaint â hynna am yr afiechyd ar y pryd, ac wedyn, wrth gwrs, oedden nhw'n gorfod jyst ymdopi efo'r ffaith fysa fo ddim yn T'wod ar y pryd oedd pobl efo HIV ddim yn yy byw yn yn hir iawn. Oedd Callum a Molly oedden nhw 'di cael sioc bod agwedd pobl mor wahanol a bod 'na gymaint o stigma o gwmpas pobl efo HIV. Felly o'n oedd hwnna'n eitha heriol yym yn fwy heriol na jyst deud o ia oedd taid 'di marw o AIDS a dyna ni.
Mae fi a Callum wastad wedi fod yn Rili falch a ddiolchgar bod ti a Nain ni a pawb yn y teulu wastad wedi bod mor agored am y stori. Diolch byth rili bod o'n wahanol erbyn hyn a ma' pobl yn gallu bod lot mwy agored a ma' nhw'n gallu trafod pethau'n fwy agored a ma' pobl lot mwy derbyniol am yym sefyllfaoedd gwahanol bywyd pobl a ma' ma' hynna'n bositif iawn dydi a mewn ffordd o'n i 'di anghofio pa mor ddrwg o'dd hi ag yym A mae e'n hawdd anghofio, ti'n gwybod be dwi'n feddwl? So dwi jyst mor hapus rili bod chdi a Callum yn gallu bod mor agored a yn derbyn pobl a phopeth.
Mae agweddau cymdeithas yn fwy goddefgar, ond mae'r stigma am HIV dal yno.
Ar ol cael yn diagnoso, o'n i 'di dweud wrth y pobl o'n i'n byw gyda. Oedd un person wedi dweud os o'n i ddim yn slut, byddwn i ddim wedi dala fe. A wedodd ffrind arall, os ti jyst di aros yn y pentre, bydde ti ddim di dala fe. And so, it threw me a bit. Y peth yw yng Nghymru, Mae lot o bobl yn symud mas o Gymru neu yn symud lawr i Gaerdydd neu pethau fel 'na lle mae'n rhwyddach i fyw gyda HIV. A os ti'n mynd nôl i bentre bach, you're not gonna shout it from the rooftops bod gyda ti fe. Fi yn poeni sut bydd pobl eraill yn y pentre yn trin mam a dad, os nhw'n gwybod bod HIV gyda fi. Dyna beth sy'n stopo fi bod yn agored fel fi rili eisiau wneud. Fydda eisiau rhoi nhw trwy hwnna a brifo nhw. Fi eisiau gweud wrth mam a dad, sdim plentyn moyn cadw rhywbeth wrth o mam a dad i ddweud y gwir, a rhywbeth fel hyn. Mae fe'n bita tu fewn i ti, tamed bach.
Mae HIV yn pandemig ni gallu cwpla. Ni gallu gwneud e, ond mae eisiau fe cael ei wneud nawr. Dim blwyddyn nesaf neu flwyddyn, mae eisiau fe nawr. A dwi'n cyd-weld.
Un diwrnod yy ga i ymddeol. Ie. Fysa fo lyfli ymddeol a gweld bo' ni 'di curo hyn. O 'na adag pen o'n i'n teimlo bo' fi'n yr unig un o'dd yn rhoi llais i Heitch Eye Vee yng Nghymru yn y Gymraeg. O' rwbath o'dd Cymry Cymraeg i'm angan o'm isio siarad amdan. O'dd e ch'mo' pen lawr 'na Does dio'm yn digwydd i ni yn Gymru fama ond ŵan ma' 'na jyst gymaint o bobol yn dod ymlaen ac yn wirioneddol yy yn hapus i siarad amdan yy dim yn unig Heitch Ai Vee heintiau rhywiol ond am rhyw yy yng Nghymru a d- ma' hynna'n rhoid codi calon i fi yn ofnadwy.
Yn ddiweddar, dath cyfres ddrama It's a Sin gan Russell T Davies a HIV ac AIDS i gynulleidfa newydd.
Sorry. You don't have to be sorry. I'm not dirty. No one said you were. Does everyone die? Of AIDS. O mami, make them do something. Rhaid o fod yn dai.
Gyda'i tŷ yn oedd siarad amdano HIV wedi sbeico ar social media.
And stand by. Ac action! Mae eisiau rhywbeth fel 'na yn Cymru, i Cymru. Mae isie yr sgwrs 'na i bod yn sgwrs Cymrâg. Yym ma' jyst yy un peth. Fi'n Heitch Eye Vee positif.
Ti'n... O'n i moyn gweutho ti ond do's do's do's byth amser da i weud rwbeth fel hyn.
Be', ti'n dost? Na.
Fi ar drygs sy'n reoli'r firws ers blynydda, a tra bo fi'n cymryd nhw, fydden i ffili pasio fe mlan i unrhyw un. Ond o'n i moyn gweutho ti achos bo hawl 'dy ti wbod. Ie, lle o'n i feddwl o'n i fyd? Wel, cynnwys stori HIV yn Pobol y Cwm yn bach o no-brainer. Lot o raglenni a dramâu 'di bod yn yym cyfleu y by- byw efo'r s- efo'r cyflwr, ac o'n i'n meddwl, mae hwn yn rwbath dwi ddim 'di weld ar Pobol y Cwm o blaen. Yym. A dwi 'di bod yn gweithio ar y gyfres ers dros bymthag mlynedd.
O'n i'n hoffi'r ffaith o'dd Gwenllian 'di penderfynu roi'r ddyletswydd i Menyw i ddweud ei stori hi. Fel arfer ma' 'na ddyn hoyw sy'n ca'l y siawns. O'n i'n meddwl bod hwnna'n rîl modern take ar y sefyllfa t'mo'? Mae'n holl bwysig bod pobl y Cwm yn achub ar y cyfle i ddod â stori mor fawr i'n cartrefi ni yma yng Nghymru a bod ni'n delio efo'r pwnc drwy gyfrwng yr iaith Gymraeg hefyd a bod o'n dod â'r stori'n agosach at adra, mwya' 'da ni'n dallt ac yn gallu yym cydymdeimlo a deall a derbyn wedyn.
How I feel.

Prejudices and stigma, overcome common sense.
Ers 2020, mae Caerdydd yn un o 300 o ddinasoedd Fast Track y Genhedloedd Unedig, cynllun arloesol sy'n annog pobl i feddwl o'r newydd am sut i daclo HIV. Mae Lisa Power a Rahim Elhabachi yn helpu arwain y prosiect. Maen nhw'n gobeithio ffeindio ffyrdd newydd i annog mwy o bobl i gymryd prawf HIV.

gyda meddygfa lle biwt ym Mae Caerdydd. So,
do that, you get a drop of blood, and then that just sucks up into there. Cafodd cleifion y feddygfa wahoddiad i wneud prawf gwaed adre. And then that goes into the fluid, like that.

So this little project has turned out to have huge implications and and we're very excited about it.
Yn anffodus yng Nghymru, 'yn ni'n gwybod bod nifer o deiagnosis hwyr yn uwch yma na gweddill yr UK. 'Dyn ni'n gwybod wedyn 'ny gyda y y diagnosis hwyr bod y feirws wedi cael siawns i effeithio ar y system imiwnedd wrth hybu ymwybyddiaeth a addysg, allwn ni drio newid hwnna.
Yn Cymru, ni yn glos o cael wared o new transmissions o HIV. Mae eisiau arian, mae eisiau ffordd newydd o wneud pethau. Gall Cymru dangos y ffordd yn Prydain, bod yn ambitious. Os ni gallu normaleiso testo, Os ni'n gallu normaleiso prep, os ni'n gallu normaleiso siarad am HIV, dyna ffordd ni yn cael wared o HIV. Ddeugain mlynedd ers dechrau pandemig HIV ac AIDS, mae ymgyrchwyr ledled Cymru yn rhoi hwb o'r newydd i annog pobl i fynd am brawf HIV, ac mae Mercy Shebemba yn falch i fod yn wyneb yr ymgyrch. I was trying to kind of pretend to live this normal life when actually I had this

20 young people growing up with HIV. I Mercy, siarad gyda phobl ifanc yw'r allwedd i dorri'r stigma. Heddi mae'n cydweithio gyda Chwmni Opera Cenedlaethol Cymru i hybu ymwybyddiaeth o HIV. I wish my younger self could have seen this coming because she would have loved to know that actually one day you're going to go to school in Cardiff and you're going to speak to other young people about What it's like to live with HIV. Dwi'n meddwl bod o'n bwysig iawn rhoid gwyneb i HIV. Mae gwyneb HIV yn gwyneb pawb. Da ni gyd ar risg os da ni'n cael rhyw. A mae hynna mor bwysig bod ni'n gweld mor positif mae pethau'n gallu bod. It could be the person that you work with or that you see on the school run or you know that you you stand next to in the checkout at Tesco and I think it's really important also to show that actually it's really relevant for today. But as long as we have this stigma, it's going to be hard for people who are possibly at risk of contracting HIV to go out and test. It's going to be hard for people living with HIV to feel able to openly talk about it.
Pryd chi yn meddwl amdano fe ac yn sefyll nôl chi'n meddwl, gosh, ni wedi symud ymlaen eitha lot o ran y driniaeth sydd gyda ni o ran yr arfe i daclo ymlediad y feirws yma. Dwi'n ffodus iawn a dwi'n diolchgar iawn i'r rhai nath brwydro i gael ni at y bwynt ma oherwydd dyn ni'n gwybod yn yr 80au a'r 90au roedd yna brwydr effernol dros sicrhau fod pobl oedd yn marw o'r feirws ma yn cael meddygyniaethau i gadw nhw yn fyw. Fi'n meddwl am y fywyd dwi wedi cael a'r profiadau wedi cael heb ofn. Fi'n meddwl am ffrindiau fi sy'n HIV positif sy'n fyw ac yn iach ac yn ddiogel oherwydd fod y meddyginiaeth wedi symud ymlaen, a fi mor ddiolchgar ynglŷn â hynny.
Mae 'na goeden fach o flaen yr amgueddfa yng Nghaerdydd. Bydda i'n licio mynd â nhw ar y cyntaf o Ragfyr neu o gwmpas y cyntaf a rhoi rhuban newydd ar y goeden, er cof am Lindsay. Er, faswn i byth yn nghofio amdano fe tipyn. Dwi'n gobeithio bod agweddau wedi newid erbyn hyn am y ffaith syml bod yna genhedlaeth newydd. Ac dwi'n gobeithio bod pobl wedi tyfu lan gyda mwy o wybodaeth am y ffaith bod pobl just yn Byw yn wahanol.
Mae siawns gawn ni warad o achosion newydd o HIV erbyn 2030 os nawn ni gyd weithio'n gytun hefo'n gilydd. Ond y sialens fwya sgynnon ni ydi fedran ni neud hynna dros y byd i gyd?
If you haven't got HIV, don't be scared of people who have. and support people who have HIV. HIV has always been something that could be dealt with, so let's get on with it.
Ers i fi gael fy diagnoso gyda HIV, fi ddim yn grac gyda fy hunan. Os ti'n gadw e bita mewn i ti, Be ti ffili byw? Be ti ffili mynd mlaen gyda bywyd? Ti jyst yn edrych yn ôl bob tro, could I have done something better? Done something different? Pam bod yn grac pan mae bywyd gyda fi i fyw? Os gallai waed un peth i pobl gadre, mae HIV wedi dod yn bell Lles yr 80s a'r 90s. Fi ddim yn mynd i apologise y bo HIV gyda fi. Fi still yr un person ag o'n i o'r blaen. Ie, fi'n HIV positive.